Haia, Elan dwi. Nes i raddio Brifysgol Caerdydd tua 5 mlynedd yn ôl e, efo gradd yn y Gymraeg a wedi hynny nes i fynd ymlaen i neud masters mewn marchnata digidol yn Lerpwl a dwi wan yn gweithio mewn mix o'r ddwy radd e, fel swyddog marchnata digidol i'r Urdd so dwi'n gyfrifol am gynnwys digidol um, yr Urdd sydd ni'n cyfathrebu hefo'n cynulleidfa ar-lein a um, yn cynnwys marchnata ni prif ymgyrchoedd fel uh, Steddfod yr Urdd, Heti Helpu uh, neu Diwrnod Coch Gwyn a Gwyrdd. Yn gweithio i'r Urdd mae'r Gymraeg yn rhan o bob dim da ni'n neud, ein cyfathrebu yn fewnol efo cydweithwyr, ein cynlluniau ni, ein dogfennau mewnol ni, gyd yn Gymraeg, yym a un o'r un o'r ffyrdd dwi'n defnyddio Cymraeg yn yn rôl e ydi sicrhau bod ein defnyddwyr ni, pa bynnag yw iaith e, yn mynd i gael yr un un profiad e ar ein gwefan ni ac yn gallu ffeindio yr un un math o wybodaeth. Mae'n bwysig bod y defnyddiwr yn cael yr un safon o brofiad, be bynnag ydyw iaith nhw. Um, felly mae Cymraeg e, a, a yr dwyieithrwydd yn rhywbeth yn ni'n ystyried yn bob agwedd um, o sut dyn ni'n cyfathrebu yn allanol. Erbyn hyn dwi yn hollol hyderus yn defnyddio Cymraeg yn y gweithle a deud y gwir dwi rioed di cael swydd lle dwi di bod yn siarad Saesneg yn y gweithle. Er hynny dwi'n meddwl yy ma'n ma'n cymryd amser i arfer yy hefo sud i gyfathrebu yn y gweithle yn Gymraeg yy mae'n wahanol i siarad Cymraeg adre neu yn ysgol neu yn academaidd neu yn pub efo'ch ffrindiau, mae'n hollol wahanol yym ond ddim by- ddim byd i boeni am jyst arfer ydi o a dwi'n meddwl nath yy nath gneud gradd drwy gyfrwng y Gymraeg yym helpu baratoi fi ar gyfer hynna chydig bach achos oedden ni'n gneud yy cyflwyniadau a pethe felly i'n darlithwyr yym a nath hynny bendant paratoi fi ar gyfer yym gneud cyflwyniadau neu sesiynau hyfforddi fel dwi'n gwneud yn yn swydd a'r arfer yna o sut i gyflwyno um, yn y Gymraeg i gynulleidfa. Mae gallu siarad Cymraeg bendant 'di helpu fi yn 'y ngyrfa a dwi'n meddwl bod o'n mynd i barhau i helpu fi yn 'y ngyrfa i'r dyfodol hefyd. Yym mae 'na lot o gystadleuaeth dyddia' 'ma yn y maes marchnata a chyfathrebu, lot o gystadleuaeth a ma'r ffaith syml bo' fi'n gallu siarad Cymraeg yn golygu bo' gynna' i fwy o ddewis o swyddi. Ma'r y sgil o allu siarad Cymraeg yn un bendant ma' yy cyflogwyr yn werthfawrogi. Yn yr sector cyhoeddus mae o'n sgil bron yn hanfodol yn rhan fwya o swyddi erbyn hyn ac yn yr trydydd sector hefyd neu os 'dych chi isio mynd i weithio i elusen yym ne' hyd neu hyd yn oed busnes yn y sector breifat. Dwi'n meddwl bo' yr gallu i siarad Gymraeg dwi mor ddiolchgar ohono fo a dwi'n me'wl bod yr yy yr sgil 'na dal yn mynd i helpu fi ar 'y nghyd yng ngyrfa. Os ydych chi dymuno mynd ymlaen i ddefnyddio Cymraeg yn eich gyrfa neu um, eisiau defnyddio bach mwy o Gymraeg yn eich swydd, um, cyngor sy'n ni'n rhoi ydy i beidio rhoi pwysau ar eich hun i fod yn o'r berffaith. Does o ddim angen um, i chi swnio fel geiriadur. Yndi, mae marchnata a chyfathrebu'n amlwg, mae cywirdeb yn bwysig, Ond y peth pwysica ydi bod eich neges chi'n cael ei gyfathrebu yn glir, yn hygyrch ac yn syml um, i'r gynulleidfa. Average reading age y Deyrnas Unedig ydi 8. Felly be mae hyn yn olygu ydy, does dim angen Cymraeg um, o'r berffaith academaidd a posh i, um, i ddefnyddio'r Gymraeg mewn marchnata a chyfathrebu na yn y gweithle. Dim ond y gallu i gyfathrebu yn glir yn defnyddio iaith syml a chreadigol. Mae gallu siarad Cymraeg um, yn y maes marchnata a chyfathrebu bendant yn USP. Mae yn unique selling point, peidiwch anghofio hynna. Mae yna gymaint o gystadleuaeth bod just y peth bach gwahan na sy'n eich yn wahanol, sef siarad Cymraeg, mae hynna rili mynd i agor fwy o drysau i chi, a um, mae lot o swyddi ar hyn o bryd yn dod allan efo yr Gymraeg yn hanfodol yn ei unddymunol ar y swyddddisgrifiad. Felly, hyd yn oed os dych chi ddim yn meddwl bod gennych chi Gymraeg perffaith, yym, am gennych chi ella jyst ychydig bach o Gymraeg, ma' ma' dal werth rhoid o lawr ar eich CV a cadw'r sgil 'na i fynd, yym, achos mae o rili yn mynd i ddod mewn o werthfawr yn y dyfodol.